na niĩ ndagĩcokereria tũke- tũkorwo tũgĩkĩrung'a maũndũ mangĩ na ũmũthĩ ndĩrenda twarie ũhoro wa ũigithia na to ũigithia tu ũigithia ũgũtigĩrĩra atĩ nĩ wakorwo wĩna kĩndũ mũhuko na ndũnaiga mbeca ciaku ikorwo ikĩhũthĩrwo nĩ arĩa angĩ thĩinĩ wa bengi no nĩ wakorwo ũkĩigithia handũ ha gũtũma mbeca ciaku ikũre na ciakorwo igĩgũteithia na ciakorwo ikĩagĩrithia mũtũrĩre waku wa na hau kana eh, nĩguo twĩtaga na kĩmonimoni au- wa future na rĩu rĩ Mũthenya wa ũmũthĩ ndĩna gĩtĩo mũno gũkorwo ndĩna mũgeni ũ- tũkwaria maũndũ ma ũigithia kuma kũrĩa gwa Pafari Investments agĩũka tũkorwo tũgĩkiuga kana tũkĩaria maũndũ merĩ matatũ megiĩ ũigithia na mũno mũno ũrĩa ũĩkaine ta table banking na nĩ agĩũka gũkũ studio na ndĩakĩhanya ĩ Ĩĩ, ndĩũ cia mbũri nĩ hĩa ndakwĩra. rĩu rĩ geithia mwĩroreri ĩ Ĩĩ. eh, no kĩmwĩre ũrĩa wĩtagwo na kũrĩa umire

Table banking nĩ andũ manyitanaga Mm. ũrĩa moyaine either gũkũ icagi-inĩ kana mataũni-inĩ kana kũrĩa andũ marutaga wĩra makorwo makĩnyitana na magĩũka hamwe rĩ Mm. kĩrĩa mũndũ enakĩo kĩnini kĩnini rĩ Mhm. magakorwo nĩkĩo maracokanĩrĩria hamwe Mhm. na tondũ andũ manakinya handũ magakorwo matingĩhota kũheo marũni bengi rĩ Mm. andũ aya magakorwo makĩigithia harĩa kĩama-inĩ magoka magathondeka kĩama Mhm. magakorwo makĩigithia harĩa kĩama-inĩ macokanĩrĩria mbia cigana ona rĩ magakorwo mbia icio nĩcio mambia gũkombanĩra o enyewe harĩa kĩama kĩ- harĩa kĩama-inĩ koguo nĩ andũ manyitanaga mena muoroto wa gũthondeka tarĩ gabengi kao mahote kũrĩithi tũbeca twao macoke mahote tũbeca tũu macokanĩrĩria rĩ mahote gũkorwo magĩtũkombanĩra o enye O enyewe. o enyewe Ĩĩ. Ndaigua athuri tene makĩnegena atĩ atumia ao nĩ mathiaga ciama Eh. na mbeca ici ciĩtagio athuri Eh. no ciaheanwo mati- ma- ma- athuri maticionaga ĩnĩwe kĩhau nyuma ũrĩa ũtwĩre atĩrĩrĩ Nĩ. kana wagĩrĩru kana wega wa ũ- table banking- eh, table banking rĩ Eh. ũkĩrora niona mũ- eh, mũigĩre ũrĩa wa kawaida wa gũtwara mbeca bengi-rĩ Eh. we- wega wa table banking nĩ ũrĩkũ Ah, wa mbere ngũtarĩrie mwangi ona itanakwĩra wega wa table banking he harĩa table banking yathire yumĩte na ĩkũrĩte ũngĩrora aciari aitũ kĩambĩrĩria rĩ macamanagia kũrĩa icagi-inĩ ũgakora ũmũthĩ macamania kwa nyina wa mũkami magũranĩra iciko Ĩĩ, na na thani na ikombe. thani matigĩra nyina wa mũkami Ĩĩ. Kĩama gĩkĩ kĩngĩ magĩcamania rĩ, macamania kwa nyina wa Mwangi, nakuo magũranĩra iciko. Ĩĩ. Gwathire ũguo gũgĩkorwo rĩu ma- matiga iciko moka gwĩ thani, matiga thani moka gwĩ gwĩ kĩndũ kĩngĩ nĩwanyita ĩgĩkinya handũ gĩkorwo rĩrĩ indo ici cia nyũmba ticio rĩu irabatarania Nĩ magũranĩra cia kũigana. nĩ magũranĩra cia kũigana rĩu nĩ ciana irendwo ithiĩ thuku Mhm, ithiĩ ithiĩ igathome. ithiĩ igathome Mm. na rĩu toguo twĩ njanwarĩ rĩ ũrathiaga ũgakora no tũtwarire mwana ũmwe tũngĩrũmĩrĩra ũrĩa mathungũkagia mbia makahe mũndũ ũmwe rĩ no tũtwarire mwana ũmwe thuku nĩkĩo rĩu table banking yathire ĩgĩkũra ĩgĩkorwo ti mĩringo raundi nĩ atĩ we twakũne ngiri ikũmi rĩ nĩ gũcokia ũcokagia nĩ ta karũni waheo nĩgetha nawe ũgĩcokia kana angĩkorwo hena andũ atano maracokia rĩ Ĩĩ. hena mũndũ ũngĩ nake ũngĩkorwo neka atĩ nĩ akua so wega wa table banking kana wa kĩama ũkĩringithania na bengi nĩ atĩ bengi no mbeca ũtwaraga ũkaiga ũgacoka wacibatara rĩ ũgateng'era ATM-inĩ ũkaruta mbeca iria cia o ũrĩa ihana Ĩĩ. no rĩu mbeca ciaku ci kĩama-inĩ rĩ ũkoraga mbeca no gũkũra irakũra Mhm. to rĩrĩa ciĩ hau ciama-inĩ rĩ Mhm. he mũndũ wanengerwo ngiri ikũmi Mhm. anengerwo ngiri ikũmi rĩ Mhm. acokia thutha wa mweri ũmwe ci ngiri ikũmi na igana rĩ Mhm. na igana rĩmwe Mhm. koguo mbia ici cianyu mũigithĩtie harĩa kĩama-inĩ to he ũrĩa mũrakombanĩra rĩ mbeca ici nĩ irathiĩ ikũrĩ Mhm, nĩ ikũrĩte. irathiĩ ikũrĩte Mhm. ũndũ ũngĩ ũkoraga rĩ ta rĩu ũngĩkorwo wĩna ngiri ikũmi bengi rĩ ndũngĩthiĩ wĩre a- a, bengi ĩhĩ nĩ ngũbataraga rũni hei maita ikũmi ma kĩrĩa kĩ harĩa akaunti-inĩ Ĩĩ, nona ĩĩ. no rĩu rĩrĩa muoka kĩama-inĩ rĩ nĩ ũkoraga nĩ ũthiaga ũgakora kĩ- ciama nyingĩ nĩ ihea- nĩ ihotaga kũhe mũndũ maita matatũ ma kĩrĩa aigithĩtie harĩa kĩama harĩa kĩama-inĩ koguo ũgakora mbia ciaku to kũigithia ũigithĩtie no no ũheo rũni against mbia irĩkũ Mbeca icio. against mbia icio ũndũ ũrĩa kaingĩ ndwĩkĩkaga mabengi-inĩ Eh, ciama nĩ ciatiĩ gũkorwo icio tũkũgwetaga cia atumia Eh. atĩ a gĩcagi-inĩ kana o- ona gũkũ nairobi Mm. ciama ici o- ona nĩ wagweta kaũndũ kega mũno Mm. cina nginya kũrĩa andũ marutaga wĩra andũ makanyita nĩa marutaga wĩra eh, ta rĩu

wĩta mwangi rĩ mwanyitana gũkũ gwa gĩkũyũ tv rĩ ona mũtigithagia na ithuĩ Mũ- ithuĩ tũkaga twĩ ta managers a kũmũteithĩrĩria programu yanyu ĩkorwo ĩgĩthiĩ na mbere nĩwanyita to rĩu we mwangi wĩ gũkũ gwa gĩkũyũ rĩ no wage mahinda ma gũthiĩ kũmenya nĩkũ tũngĩgũra mũgũnda nona no wage mahinda ma kũmenya atĩrĩrĩ na tũngĩtua kũheana marũni haha kĩama-inĩ rĩ tũkũheana maita maigana no wage mahinda ma kũmenya atĩrĩrĩ na nũ ũngĩheo rũni kĩama-inĩ to no tũnyitane tũrĩ andũ aingĩ no ti mũndũ wothe ũngĩkuorify kana ũkinyĩtie gĩkĩro gĩa kũheo ngiri 50 kwĩ mũndũ ũgũka wone no ũyũ rĩ no aheirwo ikũmi ũyũ rĩ no aheirwo ithano ũyũ rĩ nĩ wa nĩ wa- nĩ watwendi nĩ wanyita Ĩĩ. koguo ithuĩ twĩ ta pabarĩ rĩ tũka kũmũteithĩrĩria kũmanage program ĩrĩa nĩ program ya program ĩrĩa nĩ program ya Ĩĩ. rĩu mwanyitana mũke mũtwĩre na ithuĩ nĩ tũra- nĩ twanyitana tũrenda kũrani kĩama rĩ wanyita ithuĩ kĩrĩa tũgũka rĩ tũgũka twambe tũmũhe training tũmuonie wega wa gũkorwo mũgĩ save to andũ aingĩ marĩhagwo mĩcara ciothe Mm. makarĩa ĩĩ andũ aingĩ ona Mm. anduthi ũkoraga akua hwainĩ Mm. athiĩ nĩ ĩrĩa ĩtagwo hand to mouth nĩ Ĩĩ. kũnyita ithiĩte ikoretwo no kũrĩa areka atĩa no kũrĩa ararĩ so tũka tũkamba tũkaheana training ĩgiĩ kũigithia kĩama-inĩ na bata mũnene mũno wa gũkorwo nĩ mwaigithia kĩama kĩama-inĩ thutha wa gũkorwo mũkĩigithia kana mũkĩigithia harĩa kĩama-inĩ rĩ tũgũcoka tũke tũmũtĩrĩin tũmuonie atĩrĩrĩ nĩ atĩa mbia ici cianyu mũngĩambia gũcikombanĩra na nĩ irĩrĩhagwo na ihinda rĩrĩkũ na cingĩkorwo cikĩrĩhwo na gabainda karĩkũ nĩgetha kĩama gĩkorwo no kĩrakũ no kĩrakũra rĩu rĩu nĩ ikinya rĩa mbere Eh. rĩa gũtuonia nĩ twambia gũcĩmba Ĩĩ. mbeca icio wa mbere rĩ ũrĩa ingĩtũteithia ithuĩ ta memba Ĩĩ, tiguo ĩĩ. ũrĩa okorwo ndĩrabatara rũni rĩ Ĩĩ. rũrĩa nje- ing- ingĩ- ingĩheo Ĩĩ. na gĩcunjĩ kĩrĩa ingĩcokia nakĩo kĩa njoherera tiguo Ĩĩ, ĩĩ, he kaũndũ kangĩ ngwendaga kũmenya ĩĩ, Nĩ twa- mbeca ici nĩ twaruta nĩ twa save ĩĩ, na nĩ wanjĩra atĩrĩrĩ nĩ wa- nĩ wagĩtwĩra ithuĩ tũna ikundi atĩ we no heo mbeca ici na no heo ici ĩĩ, no ndikwenda kũheo mbeca ici rĩ ĩĩ, thiĩ ndĩcihũthĩre ĩĩ, ikorwo itinandeithia ĩĩ. nĩ mũ- nĩ mũheaga amemba ya eh, mĩeke ya wonjorithia kana ũrĩa nĩ mũmaheaga advice kana ũrĩa mangĩkorwo makĩonjorithia mbeca ici mũndũ akomberwo wĩra witũ mũnene mwangi to gũka kwĩra andũ ũrĩa magũkorwo nĩ maigithia mbeca ciao kĩama-inĩ na ũrĩa magũkorwo nĩ macikombanĩra ona wĩra ũngĩ witũ mũnene rĩ nĩ kũrehe program cia ũigithia atĩ mũngĩũka mũnyitane mwanyitana mũrĩ andũ ikũmi Mhm. he ũndũ tũngĩrani Mm. program mũkorwo he mburoti mũngĩthiĩ mũgũre Mhm. nona Mhm. to ũigithia rĩ nĩ wa bata mũno mũno na ũigithia tĩri-inĩ rĩ Ĩĩ. kana ũigithia thĩinĩ wa mĩgũnda rĩ nĩ program ĩmwe ĩ ya bata mũno na ĩhotithĩtie ciama nyingĩ gũkorwo ikĩrũgama Mhm. koguo ithuĩ nĩ tũkaga na mikakati Mhm. ya gũteithĩrĩria andũ aya nĩ makũhota gũkorwo magĩka atĩ nĩ makũhota gũkorwo makĩigithia nona nĩ tũgũthiĩ tũmenye ĩhĩ na he handũ haragera bara he bypass ĩrakwo na haha na ĩkũgera kamaki ciumĩrĩre angathĩkarwo nona so ithuĩ to twĩna information iyo rĩ tũgũka tũhe memba aya tũmere atĩrĩ na he mũgũnda tũngĩthiĩ tũmũgũrĩre tũ- mũinvest mũkorwo no mũrĩhage o kahora o kahora no nĩ mwegwatĩra gĩcunjĩ kĩrĩa kĩa mũgũnda kĩa mũgũnda rĩrĩa bara ĩno ĩgakwo rĩ kĩa kĩu angĩkorwo mwathiĩte mũkagũra ngiri magana merĩ rĩ thutha wa ihinda ũgũkora nĩ kĩakinyia ngiri magana matano ngiri magana mũgwanja kwoguo mbia cianyu nĩ ciakorwo nĩ cieka atĩa nĩ ciakorwo nĩ ciakũra Nĩ ciakũra. nĩ ciakũra Rĩu rĩ, eh, nĩ ma- nĩ maigithia Ĩĩ.

bata wa gũkorwo mũndũ ndanarĩa ciothe mm -hmm. he kĩcunjĩ mm -hmm. aiga mm -hmm. eigĩra eigĩra mm, kĩa rũciũ rũru kĩa rũciũ rũru mm -hmm. ona mm -hmm. tondũ nĩgũthiaga ũgakorwo na mwana nĩ arwarire mm -hmm. nĩgũthiaga ũgakorwo ona mũndũ nĩ athire akorwo ndarĩ wĩra mm -hmm. in fact gũtuĩkaga we wä ta må ruti wa wä ra kana må ndå wothe agä rä irwo gå korwo aigä te mbia cingä må hotithia gå ikara mä eri ä tandatå atagå thumbå ka å ngä thå ka o rä mwe

kana o gacui o kĩrĩa mbeca iria nini wonaga nĩ ũbatiĩ gũkorwo ũ- ũ- nĩ ũroya ikinya rĩu rĩa gũkorwo onokorwo ndona ciringi mĩrongo ĩtatũ Eh. nĩ ndakorwo ngĩiga- ngĩ- ngĩiga ciringi ithano mũthenya nĩ kũringanaga na gĩcunjĩ kĩrĩa atĩ atĩ ũyũ nĩona- nĩonaga mbeca nini gũkĩra ũrĩa wonaga mbeca nyingĩ he he- hena ũtiganu ũcio Wa mbere- kana he mũndũ ũta- ũtabatiĩ gũkorwo akĩigĩ- a- a- akĩigĩra kanyamũ ĩhĩ wa mbere rĩ gũtuĩkaga gũtirĩ mbeca nyingĩ na mbeca nini tofauti Mm. ĩkoragwo ĩ mũmanĩnjĩre wa mbeca irĩkũ icio wa mbeca icio kwĩ mũndũ wĩ harĩa nĩ iratũ atumaga Mm. onaga ciringi igana rĩmwe o mũthenya o mũthenya no mũndũ ũcio rĩ kũringana na mũmanĩnjĩre wake wa mbeca rĩ no ũkore ekĩte maũndũ manene mũno gũkĩra mũndũ ona wĩna nduthi onaga magana matano o mũthenya o mũthenya Mm, o mũthenya, o mũthenya. koguo gũtirĩ mbeca nini na gũtirĩ mbeca nyingĩ kĩrĩa kĩnini kana kĩrĩa kĩnene wona rĩ Mhm. nĩ ũbatiĩ gũkorwo he gĩcunjĩ kĩho weka atĩa Ũraigithia. wakorwo nĩ ũraigithia Mhm. Ĩĩ, na we mbeũ nini ĩ kana Ĩĩ. mbeũ njĩthĩ ĩ mm, ĩrĩa ĩtĩkagia atĩ yarĩhwo ĩĩ, wikendi ĩyo ĩĩ, gũtirĩ iteka ĩtagũikia igũrũ ĩĩ, nao andũ anini rĩ Ĩĩ. na ũigithĩrie rĩ ĩĩ. wa mbere biũ rĩ ũngĩmera atĩa he, he, he, he kũigithia kwa mbeca ciao tondũ he mũndũ ugaga atĩrĩ ona rũciũ ona mweri ũngĩ ngakĩrĩhwo ndikũiga mweri ũyũ ĩ tondũ ũyũ ũngĩ nĩ ngarĩhwo ũcio nake ũngĩ- ũngĩmwĩra atĩa wa mbere mbeũ nini nĩ ngoretwo ngĩaria nao mbeũ ĩno njĩthĩ Mm. tondũ o toguo rauga rĩ mũndũ nĩ anyitaga ciake ngiri ikũmi no thutha wa thikũ igĩrĩ rĩ o- ũngĩ wacamania nake rĩ Ĩĩ. araina rwĩmbo araina rwĩmbo rũgeni ona Ĩĩ. ndũngiuga nĩ arĩhĩitwo haha Ĩĩ. wanyita Ĩĩ. na ngoretwo andũ aingĩ makoretwo me mathukuru-inĩ kana ma university-inĩ kana makolenji-inĩ rĩ na nĩ ũndũ ngoretwo ngĩgeria gũtarĩria andũ rĩ aingĩ mathomaga magathiĩ mandĩkwo mawĩra na ũrakora thaa ici he graduate aingĩ mũno me mĩciĩ Mm. metereire makandĩkwo mawĩra kana marauga gũtirĩ mawĩ Mm. gũtirĩ mawĩra no mũndũ ũcio ũngĩrora rĩ Mm. mweri ũngĩgathira nĩ he tũmaũndũ ekaga akanyita ngiri ciake ikũmi no kĩũria nĩ rĩrĩ ngiri ici ciake ikũmi anyita rĩ nĩ atĩa ekaga nacio Mhm. mũndũ ũyũ angĩathire akorwo nĩ aigithia Mm. aigithie mĩeri ĩrĩ mĩeri ĩtatũ mĩeri ĩna ekore nĩ a- ena ngiri kĩndũ ngiri mĩrongo ĩrĩ ngiri mĩrongo ĩrĩ rĩ agũthiĩ o harĩa amere atĩ na tondũ nĩ ndĩraigithĩtie ngiri mĩrongo ĩrĩ rĩ mũtikĩ ndikĩheo na okorwo nĩ karũni ka ngiri mĩrongo ĩtandatũ mũndũ ũcio rĩ agũkorwo na mbia angĩthiĩ ambĩrĩrie ũndũ a- angĩhota gũtwarithia mũtũrĩre wake na mbere Na mbere. mũtũrĩre- mũtũrĩre wake na mbere handũ ha gweterera mĩaka ĩtatũ ĩna atĩ ngao gũtirĩ mawĩ Akiuga gũtirĩ mawĩra. Ĩĩ, bwana mũnyua ndĩrenda tũikĩrie ĩĩ, no tũgĩcoke ndĩrenda ũnjĩre atĩrĩrĩ ĩĩ. haha mbeũ njĩthĩ ta rĩu nĩ gũkoragwo na youth fund na mbeca ingĩ heanagwo nĩ thirikari mũno mũno ona to kwĩ ma youth ndukũ nginya kũrĩ atumia Eh, of which andũ aya rĩ Mm. nĩo mũno mũno maraigithia na atĩ banking eh, eh, kana mabatiĩ gũkorwo makĩigithia eh, ũtũre atĩrĩrĩ mm, table banking mm, na na gũthondeka mĩeke ya mawĩra rĩ mm, cingĩkorwo ikĩnyitithani- ikĩnyitithanio atĩa eh, ũcoke ũtwĩre atĩrĩrĩ eh,

igwĩka atĩ ithondeke i- i- itigĩre tiga kũhũthania mbeca ici rĩ atĩ ngana ĩyo ngeka ũrĩa ngwenda rĩ Eh, nĩ mahota gũkorwo magĩthondeka rĩu mĩeke ya mawĩra eh, o mena ma- twĩra tũrĩa mena- mararuta tũnini Eh. nĩ mahota kũigithia mangĩcoka gũthondeka atĩa mweke ũngĩ mũnene wa, wa, wa, wa mawĩra to rĩu eh, kuma personal rĩu Eh. ĩthiĩ kwĩ andũ angĩ makorwo ona nĩ marandĩka andũ angĩ eh, nĩ twacokereria eh. mũrũri nĩ wakĩigua tũraria cia ũigithia ũigithia ũrĩa tũĩ na gĩthũngũ ta table banking na nä wakigua twä na eh, mũtaaramu wa maũndũ maya kuma kũrĩa gwa Pafari Investment na ikorwo tũkĩambĩrĩria kana ũkĩigua ũkũigithia atĩa nĩguo mbeca ciaku ikorwo igĩ- igĩgĩcokia kanyamũ na tũgĩcoke ndĩra tũmenye atĩrĩrĩ kĩrĩa waigithia rĩ gĩgũkorwo gĩgĩthondeka mweke ũngĩ wa wĩra atĩa twambe tũingĩrie tũgĩcokereria tũmenye maingĩ megiĩ ũigithia